avuxeni matsonga ma ka hina e mest romantic mvana wa marhandzu um namuntlha ka channel ya mina ta vulavula hi lipompo poison ya lipompo poison um vakulukumba lava va hlanganile and then um va endla music swin'we and then va ticha vito ku hi lipompo poison ya ku ri combination ya vanhu lava va tlanga music so um beni mayingani the president and dr josh roman and prince rangani um va le ku tirheni swin'we sweswinyana eh, swi swin'wana swi hi tsakisaka ngopfu sweswe so mara namuntlha eh, ni la ku tlanganyana ti-track letiya va nga ti yimbelela malembe ndzhaku hi 2011 ya loko va ta va hlanganile um ha swi tiva ku vakulukumba loko va ta va hlanganile va tlanga ti-hit um vo tala va hina hi sungule ku folowa xigaza kwalaho ka vo 2011 um hikwalaho ka ku vakulukumba lava va va va va hlanganile va endla ti-hit so namuntlha um languta tlanga um ti-track ta Limpopo Poison ka channel ya mina mara a ni nge ti lehisi ngopfu hi ku tiyisisa ku um un'wana na un'wana loyi a faneleke ku a vona video lowu um swi ta va a tirhisa data ya yehe se loko u kuma ku se na lehisa na mina swi ta va ku swi ya la ka ku ni n'wi dyela data so.

ya mi ta tsundzuka ku na genge leyi a yi kha yi vula ku va Joe Sherman a va koti ku yimbelela so mara loko ni kha ni yingisela Limpopo Poison um ti-track to tala ti va ti sungula hi Buju ya hi vo va sungulaka va veka e verse yo sungula ivi Prince Rhangani na Benny Mayengani va va va va va ti veka ndzhaku ya Joe ya sungulaka.

ya va va vitana doctor lava i van'wani lava va nga dumisa ti artist to tala ya na vo Mister Post va suka kwalaya ka doctor Joe Shirimani mi ta tsundzuka Mister Post va sungule ku tlanga ti hit loko va ri na Good Joe ya ni ta la ku kombisa hi Mister Post just because na yehe un'wani lweyi a nga le ku trend-eni loko swi ta ka xigaza.

Ku ri na Khumbuyi Xirimani i artist leyi hi nga hi siya since a va ri na voice ya kahle na loko va kha va vuma a wu swi feel-a leswi va swi yimbelelaka so va hetelela va hi siya so sesi khombo ni nga ku moya wa n'wina a wu etleli hi ku rhula ha mi tsundzuka loko hi ba tinghoma ta khale.

ya leriwa hi rin'wana ra tinsimu leri ri nga fika ri ni tsakisa ngopfu ya a wu fambeli kule ka n'wansati yaloye hi nga ku chela ritshuri ya i risimu rin'wana leri ni rhandzaka ngopfu ya leri na ri rhandza leriwani ni ta ri tshika nyana ni ta ri ba nyana nkarhi nyana wo leha nyana

Hi vo lava va sungula vhezi ya ka ti-track to tala kwalaha ka Limpopo Poison ya vanhu vo tala sweswinyana va hetelela va bujo why va nga tshiki ku yimbelela va focus-a ka ku va producer ntsena so mina ni ta vula ku nyiko ya bujo a yi fanga bujo o lava vanhu va right ku va va tlanga music na yehe ku a nga ti endleli a ri wexe. coz na hambi la loko u la ku ta yingisela kahle swi swa ku tala la a ku sungula yena so me na ha vula ntiyise loko butjo um loko va ta va hlangane na prince rhangani na beni mayingani ni vona va ya kuleni that's why ni ngo lembe leri ku ta tika um xin'wana lexi xi ni tsakisaka ku beni mayingani hetelele a realiza swin'wana ku no ku va a a befana na mr post a ku na laha swi n'wi yisa kona mara loko a tikuma a tlhelela ka prince rhangani butjo va tlanga ti-hit ku na laha swi nga yisaka kona a hi tsundzukeni ku vakulukumba lava loko va tlanga music va tlangela for the sake ya ku va tikuma va dyisa miti ya vona va tikuma va va va ri ka xiyimo xa kahle a vo tlangela ku va tsakisa hina ntsena va endlela na ku va tikuma va va va ri na mali.

laha hi vona laha e voice a yi dzikile no huhwa hi swin'we nyana hi benz nyana liya ya ni tsundzuka lembe ra ku hela loko hi ta va hi ri na president Benny Mayengani ka Mnghoeni bar lounge eNhlokokani va hetelela va hi byela ku voice ya ya vona yi na ti tweeter yi na tired ma swi twisisa so na kwala u ta swi twa ku. Eh, golden voice yi le ku twaleni ya yi le ku twaleni yi le ku twaleni ndzi ya nandzihisa eh, voice ya president mayingani lava fikaka va nghena ko eh, u ta swi twa wa yi- wa yi fila na ngoma wa- swa tsakisa ngopfu ya Thank you.

because loko vo sesi a va zangi va hundza emisaveni ni sure ku na vo a va ta va va va kha va tirha na na Prince Rhangani na Joe Shirimani na Benny Mayengani sweswi va kha va va pfuneta ku va endla album leyi va nga le ku yi endleni sweswi so exi sesi na na vula nakambe moya wa n'wina a wu etleli hi ku rhula ha mi tsundzuka.

so hi ta tsundzuka kwalaya ka vo twenty eleven ku na album leyi nga tirha hi vana vo kwalaya the president Benny Mayengani a nga swi endlanga a ri wexe i swi endliwa a kha a pfuniwa hi Buti Joe Shirimani na Prince Rhangani the producer ya. Album leyi na yoho hi leyi hi nga endla ku Benny Mayengani va duma so na ku tlanga ti-track ta koho sweswi nyana ya album leyi i album leyi a wu nga ta tlurisa track laha loko u kha u yi bisa movie na yona ya a wu nga ta tlurisa track i album leyi nga ta yi ri na matimba na ku ta vula ntiyiso hi loko album leyi hi yoho yi nga endla ku Benny Mayengani a tikuma a va. a va successful ka industry ya music eh ya ya hisa album leyo ya hisa

ya hi risimu rin'wana leri wena ro hi xi ri na ntokoto ra ba eh, na ku ta vulavula ku eyi album leyi a yi tirhiwini a yi tirhiwini ya hi na mindzilo ya hisa leyi album so a tivi ku va bini va yingani sweswi va lava ku tlhela va yi humesela leswi va nga duma hi swona a ni swi tivi ya ku vula ka va tolo va ri ta khale ta tlhavula ya na loko ni banyana letiwa kahle kahle ti ni tsundzuxa xo xikhale ya hi kombela xikhale xi vuya exi xi nge he vuyi.

ya kha u ti yingisela ta ba na ti-beat ti sekiwe kahle na voice yi fambelana kahle na na ti-beat album leyi ve perfect kahle kahle yi ve perfect ngopfu ya yi ve perfect ngopfu loko u lava vanhu va ku rhandza tlanga swilo swa kahle va ta ku rhandza vanhu vo tala va believer ku Benny Mayengani ku na leswi a tirhisaka swona loko swi ta ka ku chaya music. Ina a hi swona ko va nyiko ko va ku loko u nyikiwile u nyikiwile ya nyiko hi wona loko ti-track na sweswi wa ha ti tlanga ti ku tsundzuxa xikhale kumbe ta ha ku bela swi vula ku album a yi tirhiwile ya yi tirhiwile a yi sekiwile yi wupfa ya. Tanga yin'wana risimu. Eh, rin'wana ra tinsimu leri ri ve title album ya hi 2011 eh ka album leyiwa ya Deeper Burn ya risimu rin'wana ro fike ri tsakisa vanhu. emitlangwini ya ku risimu leri vanhu a va ri chaya ndzi tsundzuka hi twenty twelve ku tshame ku va na birthday ya yena yin'wani ko kwala kaya and then ya a ku tele a ku tele a ku hlanganile vhele i risimu leri vanhu va nga ri cina ngopfu ra tiba ben ya.

ya na leri rin'wana ra risimu exi ri ba ku penga ya hi xitalo loko swilo swi nga ku fambeli swi nga ku khanyeli u tala ku vula ku . swa mina a swi ni fambeli mara swo endla hi vanhu ya hi matsonga hi na believe yaleyo vhele hi mali a yi pfumeli ya ni ala yi na vini va yo ya i rhaba na roho risimu leriwa ya ya mali a yi pfumeli ya ni ala mali a yi u nga ri li n'wananga mali yi na vini va yona ku nga ri ku vuma ntsena na ku qambha ya ku qambha ya va qambha buti lava va qambha lava. ya va qambha swilo swa ku upfa ngopfu ya that's why president mayingani um na ta vula ni tiyisini ku loko swi ta ka ku vuma um va ta kha va famba mahlweni xem because um va na voice ya kahle va tlhela va tiva ku qambha ya ku qambha va swi tiva.

ya se matsonga ma ka hina la ku ta vula ntiyisi ri ku combination ya lipopo poison um yi ta dlaya lembe leriwa yi ta ya tisa ku cinca ngopfu ka xigasa mi ta swi twa hi ti-track leti a ni kha ni ti tlanga laniwa i ti-track tin'wani leti ti baku ngopfu loko ni tsundzuka ti-track letiwa um loko ni tlanga ti-track letiwani ni tsundzuka. eLimpopo Poison vakulukumba lava va chaya ni ta tsundzuka ku a va nga ri le ku tirheni swin'we mara sweswi va le ku tirheni swin'we swi ni tsakisa ngopfu sweswo so na buti Joe i un'wana lweyi a swi kha swi tika a swi tika ngopfu so mara as va tikuma va hlangane na Benny Mayengani the president va ta kha va kha va pfunana kwalaya va swi tiva swa ku . va gqine kwihi se va to continue-a va swi tiva swa ku va gqine kwini vhela vona se va ta continue va kha va hi tisela vunanga so hi kha hi tsundzuka ku hi ti three ta September hi ta va hi ri Giyani stadium ku ya sapota Benny Mayengani the president ya a hi yiniyini a Giyani hi ya hi ya tsaka hi ya hlangana na na tinxaka letin'wani event leyiwa va endlela hina. hi nga chaviseni hi nchumu a hi yineni hi ya tsaka so bujo va ku criticize-ini va ka a mi koti ku vuma why mi nga tshiki so mara a ni la ku highlight-a swin'wana hi yona mhaka ni va ni tikume ni va ni endle nkandziyiso lowu a ni kha ni tlanga ti-track because loko ni kha ni yingisela Limpopo Poison hi laha ka ku bujo a ku ri vona va va sungula face. ya ku ri vona va sungula va fuma so ene leswi a va kha va swi fuma na a swi fambelana na leswi swi fanele swi yimbeleriwaka laha so buti Joe na wehe hi nga ku Xikwembu a loko a xo ku katekisa mi tikuma mi tirha swin'we hi laha ku nga heriki . nga ku ni ta helela kwala a hi subscribe-eni channel yi kula inkomu.